Sinjuri, reġa' wasal il-Ħamis hawnhekk ninsabu nista' ngħidu hekk issa fl-eqqel tal-festa ta' Maria Reġina l-Marsa u għandna t-tieni programm it-tieni u l-aħħar programm relatat ukoll anke ma' din il-festa l-ġimgħa li għaddiet kien hawnhekk magħna lill-Kappillan anke wkoll lil Clayton u llum għandna żewġ Nista' ngħidu hekk persuni oħra importanti wkoll għal festa fil-komunità hawnhekk tal-Parroċċa ta' Marija Reġina. Nilqgħu fl-istudio sana lil Paul Caruana anki wkoll lil Kevin Camilleri li ħa nkunu qegħdin nitkellmu magħhom ukoll anki dwar ix-xogħol dak li aħna nsejħulu l-Kumitat tal-Festa. Lejla tajba ħbib tiegħek kif intom ukoll. All right, mhux ħażin. All right.
Mela. Ħabtin. Ninsabu Fleqq l-issa tal-festa l-Ħamis, għada l-Ġimgħa mbagħad il-weekend tal-festa. Kif torganizzaw il-ħidma tagħkom tul is-sena biex tiġi preparata l-festa esterna? Aħna hawnhekk ħa nitkellmu. Mela, il-ħidma hija intensa ħafna fis-sens li biex torganizza festa mhux kemm taqbad u torganizza bħal In-nies għalihom il-festa hija l-ġimgħa tal-festa imma l-festa hija sena sħiħa għalina, fis-sens illi x'ħin tgħaddi l-festa jintrafa kollox, nanalizzaw x'mar tajjeb u x'mar ħażin u nibdew nippjanaw għall-festa ta' wara fejn naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar, x'nistgħu norganizzaw aħjar, x'ħa nagħmlu għarmar ġdid, xi proġetti ġodda ħa nagħmlu. u x'attivitajiet ħa nagħmlu u x'budget irridu nonfqu, x'budget ħa jkollna, flimkien mal-kaxxiera nagħmlu budget, illi ovvjament x'ħa nagħmlu dak il-budget irridu norganizzaw attivitajiet biex inkunu nistgħu niġbru l-fondi meħtieġa biex inkunu nistgħu nagħmlu festa bħalma qed nagħmlu din il-ġimgħa. Mela, semmejna li l-preparamenti jibdew kważi kważi kważi minn kif tispiċċa l-festa. Din nismagħha f'ħafna f'ħafna affarijiet tal-karnival jgħidu li jibdew il-preparamenti b'mod immedjat, timijiet tal-futbol kif jispiċċa li jgħidu jibdew il-preparamenti. Din hija xi ħaġa li nifhimha jiena, però fl-istess ħin nibda ngħid Ma nifhimhiex lanqas, illa għaliex u għadha kemm għaddiet il-festa, forsi tkun għajjien kemm fiżikament anki wkoll mentalment. Fiżikalment ikunu għajjinin żgur għax ħinijiet twal twal nagħmlu. M'għandix dubju, però l-aptit fostkom kemm kemm ikun qiegħed hemmhekk biex biex verament tibdew tippreparaw u ma tara għax aħna forsi l-kelma ġġib l-għada, meta huwa dak il-perjodu forsi fix-xahar ta' Settembru jew fil-veru sens tal-kelma dawk il-jiem ta' wara l-festa? Ara.
L-għada veru jien. L-għada tal-festa nibdew inżarmaw u għandna l-isbaħ xahar biex inżarmaw kollox għax. Fil-fatt fix-xalata aħna nagħmluha għax biċċa minnha apparti n-nies li mhumiex membri fil-kumitat jew attivi fil-kumitat imorru x-xalati all right. Però aħna l-għada, it-Tnejn, inkomplu biż-żarmar. Issa, mbagħad nibdew indaħħlu l-affarijiet u u mbagħad fil-weekend ta' wara ngħidu ejja ħa mmorru nistrieħu naqra. Fil-weekend ta' ta' wara l-festa biex niftehmu. L-ewwel week l-ewwel L-ewwel weekend weekend ta' ta' eżatt. Settembru. Eżatt. U mbagħad inkomplu. Laqgħat, narġgħu nibdew il-laqgħa, x'mar tajjeb, x'mar ħażin, x'nistgħu nirranġaw biex inġibu iktar nies dejjem. U meta, u Kevin, meta ngħidu x'mar ħażin, x'jista' jmur ħażin? Ifhem.
Ifhimni ħażin. Jo- Jew mhux forsi ma jmurx tajjeb daqskemm wieħed. Eżatt, forsi ma ma marx tajjeb daqskemm forsi ħsibna jew X'għamilna xi ħaġa pereżempju fuq in-nar, stajna għamilna hekk, stajna għamilna xi ħaġa iktar aħjar milli għamilna pereżempju. Anke nieħdu l-feedback.
Nieħdu l-feedback tan-nies fis-sens, isma' din l-affarija li għamilna għoġbithom in-nies, m'għoġbithomx, jekk għoġbithom x'nistgħu nimpruvjaw aktar fuq li għamilna jew inkella din ma tantx intlaqtet man-nies, x'nistgħu nagħmlu biex in-nies nolqtuhom. Nippruvaw din, dan nibdew nanalizzaw aħna illi x'nistgħu nagħmlu biex inkomplu nkabbru l-festa u mmexxu iktar il-festa 'l quddiem. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop tagħna ewlieni illi mmexxu l-festa 'l quddiem. X'inhuma l-akbar sfidi li ssibu? Naħseb jista' jaqbel miegħi Kevin ukoll. L-ikbar sfidi huma finanzjarji bħal ta' kulħadd. L-ispejjeż huma enormi. Iktar ma tmur kif kulħadd jaf l-ispejjeż qed jikbru ħafna ħafna ħafna. F'kollox, fejn jidħol kollox. Qed nitkellmu fejn tidħol banda, fejn tidħol armar, fejn jidħol nar. Insurance. Insurance, għax trid tagħmel insurance, għax trid tkun kopert fl-aħħar mill-aħħar. Kollox u naħseb dik hija l-ikbar sfida.
Apparti minn hekk aħna narmaw id-dawl kollu wkoll tal-parroċċa kollha. Dik sfida oħra u. Ġifieri d-dawl mhux qed tikruh bħal ma jagħmlu ħafna parroċċi, d-dawl huwa.
D-dawl huwa kollu person. Mhux tal-li ma.
tal-kumitat, ġifieri arma u l-kumitat, il-membri tal-kumitat kollha. Mhux tal-li ma nikruhx, tal-li aħna nikru d-dawl għall-milied il-Kunsill jaf danna narmaw triq partikolari li dis-sena ħadd tkun it-triq tal-Knisja narmaw il-dawl tal-milied. U apparti hekk, grazzi tal-fiduċja tagħhom il-Valletta Waterfront narmawlhom id-dawl tal-Milied ukoll, li bis-saħħa t'hekk inkunu qed inġibu parti mill-fondi għall-festa. Ovvjament. Xi ftit żgħira mill-ferita. Aħna, eżatt, aħna naħdmu volontarjament, ovvjament, bħalma jaf kulħadd. U ħin minn tagħna naqsuh minn mal-familja. Plus li naħdmu ġieli noħorġu l-flus mill-but ukoll. Dik oħra wkoll.
Wieħed jista' jimmaġina. Mela, Il-ġimgħa l-oħra tkellimna wkoll illi l-komunità dejjem qed tiċkien fin-numru. Sfortunatament. Apparti hekk, ħafna nies, anke semmejni aktar kmieni wkoll fil-programm, Min ikollu min jaħdem għal job tnejn jekk mhux jekk mhux tlieta, ħafna nies jqattgħu il-ftit ħin li jkollhom iqattgħuh aktar mal-familja, però kif tinvolvu intom il-komunità? B'mod partikolari wkoll anke meta tkun riesqa l-festa.
Fimni, nipprovaw ninvolvu kemm nistgħu ta' attivitajiet speċjalment biex ninvolvu n-nies anka ta' barra. Nagħmlu attivitajiet soċjali li biex tipprova tiġbor kemm il-kbar u kif anka ż-żgħar. Sibu konkorrenza?
Daqqa sib skont il-perjodu li jsir, ifhem, dawn possibbli biex tolqot il-kulħadd. Skont ix-xhur ta' skont ix-xhur. Per eżempju, waħda.
Ikollok fimt eh, mhux eh, dejjem l-istess. Eh, però meta tħares lejn sena sħiħa, intkom ta' intkom għattu aktar kbir tavalwaw dak li se mar ħażin u se mar u dak li mar dejb fil-festa, però meta tħarsu lura lejn sena ta' ħidma Kont qed tgħid li all right qatt m'jien kuntent, dejjem irrid iktar, però kuntenti bl-ammont ta' konkorrenza u ta' kemm in-nies qed jikkontribwixxu? Ara, biex il-kelma kuntent iktar ma jkollok iktar aħjar. X'iktar ma jikkonkorru nies iktar huwa ta' sodisfazzjon kbir għalina li tgħid lin-nies qed ikollok f'idek. Nies jiġu. Imma iktar ma jkun hemm iktar aħjar. Apparti hekk aħna qed nippruvaw ninvolvu ħafna liż-żgħar u lit-teenagers għat-tali raġuni li huma l-futur tagħna. Fil-fatt nippruvaw norganizzaw anke fil-Milied jiġi organizzat party għat-tfal biex naqdu lit-tfal u jifirħu magħna. Fil-Karnival isir party ieħor, fl-Għid isir party ieħor għat-tfal. U fil-festa t-Tnejn tal-festa bħalma għamilna t-Tnejn li għadda saret il-festa tat-tfal li kellna konkurrenza tajba għaliha. Nippruvaw l-aktar li nimmiraw, mhux għax l-anzjani huma importanti fis-soċjetà għax fl-aħħar mill-aħħar huma l-pjonieri tal-festa tagħna. Però ż-żgħażagħ importanti aktar. Imma ż-żgħażagħ huma importanti aktar x'iktar ma tressaq żgħażagħ lejk. Iktar tkun tista' tissoda, ejja ngħidu hekk tissoda u tkabbar il-festa Kemm dak li jixtieq. Qed naħdem għalih f'ħajsibuh ta' warajja. Ta' warajna, eżatt.
Tajb, mela, li huma l-attivitajiet jew ehm, tradizzjonijiet partikolari li eh, taħsbu jagħmlu l-festa unika fil-lokalità tal-Marsa?
Tradizzjonijiet, ifhem. Il-festa hija tradizzjoni minna nfusha, ġifieri dan l-aħħar l-iktar minn għaxar snin bħala marx tal-ġimgħa qed nissudawh. Il-bieraħ l-erba' bdejna xi ħaġa ġdida li morna tajjeb għall-ewwel darba morna tajjeb. Kellna t-tikka banda fi Triq tal-Knisja biex tipprova, mhux tipprova, allegratna flimkien. U issa jekk Alla jrid nhar is-Sibt ukoll ħa jkollna banda oħra fit-Triq tal-Knisja għax aħna t-toroq huma importanti imma aħna nemmnu l-qofol tal-festa hija t-Triq tal-Knisja li tipprova żżomm ħajja t-Triq tal-Knisja ħalli dak li jkun tressqu lejn il-Knisja u fl-istess ħin inkunu bħala familja waħda. Bħal għada jkun Għalina jkun bħala xi ħaġa tradizzjonali. Illejla ddoqq Banda Maria Reġina għax minn dis-sena nistgħu ngħidu li l-Banda Maria Reġina ħa tibda ddoqq il-Ħamis u l-Ġimgħa llejla u għada. Titla' waqt f'lejl aħħar tal-Marz titla' l-vara ta' tal-Madonna fuq il-kalonna li hemm f'nofs tat-Triq Tiżward tal-Inkurunazzjoni u bħal għada jkun hemm Blazing Lights fejn Ikonna il- Huwa l-qofol jisu. Il-qofol, wara l-marċ konna. Show tan-nar.
Show sinkronizzat mal-mużika, flimkien ma' DJ Su. U Justin. Nselli għalija minn hawnhekk ex kollega. Nsellu dejjem għalija.
U ħajkun hemm dis-sena wkoll Justin eh, doq is-saxafon biex jammalgamaw flimkien. Tajjeb, proset.
Mela, kif qed tevolvu u tiġġeddu biex fil-programm estern tal-festa tattiraw aktar nies speċjalment liż-żgħażagħ. Naf li għadha kemm semmejt li dawn l-attivitajiet, però meta tpoġġu fuq il-mejda, b'mod partikolari sa mill-ġimgħa d-dieħla wara tkun għaddiet il-festa, tibdew taħsbu fil-festa tas-sena d-dieħla. X'jibda ddejjem minn moħħkom biex tattiraw aktar iż-żgħażagħ? Aħna naraw x'jixtiequ ż-żgħażagħ, aħna għandna żgħar ukoll, ġifieri nistgħu għandna dak l-element li qisna nifhmuhom iż-żgħażagħ. Bħala kumitat huwa żagħżugħ, ġifieri dik huwa ta' vantaġġ li għandek kumitat żagħżugħ mod moħħ miftuħ u jifhem iż-żgħażagħ. Naraw x'jixtiequ ż-żgħażagħ veru, isma' ż-żgħażagħ Illum il-ġurnata x'jogħġobhom. Importanti li li żżomm it-tradizzjoni li għandha x'taqsam mal-festa, ma tistax tmur over mill-festa għax dejjem fl-aħħar mill-aħħar hija l-festa. Anke fl-għadd ta' xogħol, fl-għadd ta' xogħol pereżempju tgħidli xogħol. Aħna l-festa tinvolvi ħafna xogħol, ħafna ħafna ħafna xogħol, speċjalment fil-maħżen, aħna u narmaw. Nipruvaw, nżommu dik il kif tajda. Laqda bejnietna.
Mhux ġejt biex taħdem, ġejt biex tieħu pjaċir. Ekku. Qed tifhem, mhux ġejt eżempju l xi dwejja llum ħanamlu dik, ħanirdu kemm ħambatu biex. Il-motto tagħna hu ejja uħu pjaċir. Eżatt. Ħadbati għax ma tistax li m'intix ħadbati imma ejja uħu pjaċir magħna. Ejja ħu gost magħna, mhux ejja ħalli tgħid uff jiena sejjer biex ħa nitbagħas wara x-xogħol. Jekk inti tiflaħ tagħmel sew, agħmel sew, iqpa' ħdejna u wieqaf. Importanti li nieħdu pjaċir flimkien. Ġifieri minn hawn inħeġġeġ jekk hemm xi żgħażagħ, inħeġġeġ ma jiddejqux. Antiċipajtni għaliex kont ġej għaliha. X'messaġġ ħa tagħtu lil dawk iż-żgħażagħ li forsi speċjalment dawk it-teenagers illi forsi qegħdin jikbru issa jixtiequ jibdew ikunu aktar attivi u forsi jħossuhom daqsxejn iebsa biex jagħmlu l-ewwel pass. Fejn jistgħu jsibukom u x'messaġġ qed tagħtu lil dawn iż-żgħażagħ? Sibuna ħdej il-knisja x'aħna l-imħażen tagħna huma ħdej il-knisja kuljum hemm, ġifieri. Speċjalment daż-żmien. M'għandhomx għalfejn jaraw il-kumitat tal-festa huwa sejjer biex naħdem, il-kumitat tal-festa qiegħed hemm biex ningħaqdu flimkien, insiru familja waħda, Għax fl-aħħar mill-aħħar, speċjalment fix-xahar tal-festa, familja waħda tiġex kuljum flimkien. U tiġi hemm biex tieħu pjaċir. M'intix ġej hemm għax-xogħol biss. Ħa niġu hemm biex nieħdu pjaċir. Nagħmlu ċajt bejnietna li ma jweġġa' l-ħadd dejjem. Importanti, importanti. Ġifieri importanti li ma jweġġaw il-ħadd bi kliemna, da ġifieri mhux. Dik l-iktar ħaġa importanti. Jiġu jingħaqdu magħna, jieħdu pjaċir magħna, more than welcome.
Mela, miftuħin għal kulħadd. U Paul il-ħin huwa l-għadu ta' kulħadd. Sfortunatament.
Fit-tieni parti ta' dan il-programm ħankun qegħdin nitkellmu ma' Sur Elton Tewma, l-President tal-Banda Maria Regina. Nixtieqkom twasslu l-awguri tagħkom għall-festa.
Nawgura l-festa t-tajba l-Marsin kollha, minn tarf sa tarf, m'hemmx t'isfel u ta' fuq, ġifieri ejjew u ngawdu lkoll flimkien, ħa neħdu pjaċiru kif nagħmlu kull sena. Jien l-awguri tiegħi l-istess, ningħaqad ma' Kevin, Direttur Maniġerjali tagħna, li by the way għadu kemm laħaq dis-sena, nixtieq nifraħlu. Grazzi. Nixtieq il-festa t-tajba lill-Marsin kollha, fl-aħħar mill-aħħar aħna lkoll Marsin. U fl-aħħar mill-aħħar il-festa t-tajba u ngħid nirringrazzja lill-familja tagħna li tant u tant jieħdu paċenzja, speċjalment f'da żminijiet is-sagrifiċċju kbar li jagħmlu magħna huwa kbir. Mela, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Grazzi lilek tal-istedina.
Kif ħadd ċennajna wkoll anke fit-tieni parti ta' dan il-programm jiġifieri minn hawn. U ftit ta' sekondi oħra ħajkun magħna lis-sur Elton Tewma. Mela sinjuri nilqgħukom għal din it-tieni parti tal-programm, programm speċjali wkoll anki fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Reġina fil-Marsa li issa kif aċċennajna wkoll qegħdin fl-eqqel tagħha. Bażikament fadal il-lejla mbagħad l-aħħar tliet ijiem u kif tkellimna diġà wkoll għal din it-tieni parti tal-programm ħa nkunu qegħdin nitkellmu Huma ħabib antik tiegħi. Huma persuna li aktar milli ħabib iqisu iktar bħala ħija. Sur ħa ngħidlek sur ta' illum hawnhekk. Is-Sur Elton ta' huma President tal-Banda Maria Regina fil-Marsa. Kif aħna Elton? All right ta' Manwel, all right ta' sur jien għalik qatt ma nkun sur jien għalik ħabib dejjem. Mela,
Ninsabu fil-festa nimmaġina li eh, biżi ħafna bħalissa u x'vera, però ħammurru naqra lura matul is-sena u ehm, kif tkunu qegħdin eh, taħdmu bl-attività matul is-sena u x'inizjattivi tieħdu biex iżommu l-interess fost il-membri. Fimni, għall-attivitajiet aħna tqis li parroċċa tajjeb hija parroċċa mhux daqshekk kbira, allura l-attivitajiet tagħna huma naqra ristretti. Imma nagħmlu li nistgħu, ġifieri nagħmlu eżempju aħna nagħmlu fil-ġimgħa l-kbira, norganizzaw fil-ġimgħa l-kbira, nagħmlu affarijiet tal-appostli u affarijiet minn dawn ġifieri, norganizzaw l-inbijaw dawn l-affarijiet, affarijiet ta' ħelu. Ikollna pasta night matul is-sena, ġifieri li konkorru naqra nies mhux ħażin għaliha wkoll. Tajjeb, fil-Milied nerġgħu nagħmlu anke il-prasepju, narmaw prasepju quddiem il-każin, ġifieri. U aħna bħala kumitat, ġifieri bħala kumitat u anke membri oħra, ġifieri kulħadd jagħti d-daqqa tit-tiegħu. Kulħadd anke għandna helpers, jiġu helpers minn barra l-parroċċa wkoll jiġu jtuna daqqa t'id għax baqgħu Iħobbuna ġifieri kemm minn miż-Żejtun kemm mill anke mill-Marsa t'hemm isfel jiġifieri ngħidulhom tat-Trinità aħna. Nies ħorrajt ħafna li għandna relazzjoni tajba ħafna magħhom ġifieri u ngħaddu kif kif nixtiequ. Jiġifieri hawnhekk qed tgħid li inti Elton illi l-għajnuna ma ssibux biss mill min-nies li huma jgħixu fil fil-parroċċa però Tasal ukoll anke minn persuni lil hinn. Iwa, eżatt, eżatt. Għandna nies li kienu fil-kumitat, ma donx fil-kumitat marru joqogħdu ġora ħaliħor ġifieri. Nies anke li mhumiex li ma kienux fil-kumitat, anke bandisti li huma friend ħafna magħna ġifieri, bqajna b'atmosfera sabiħa nitkellmu nibagħtu lil xulxin. Insaqsu lil xulxin kulħadd, jiġifieri nipprovaw nagħmlu l-ħaġa tkun reċiproka anke jekk ikollu bżonn xi ħaġa u nipprovaw ngħinuh il dak li jkun. Kif taqbad tgħid, ħaġa sabiħa għax meta inti tkompli ma' dak li jkun ikollok nies anke li mhumiex minn ġol-parroċċa tiegħek tkun għaddejt tajjeb magħhom hija ħaġa sabiħa, jiġifieri u alla ras ma jkunux huma. Xi ħaġa li tik sodisfazzjon.
Eżatt, għax aħna kif qed ngħidu aħna kull ma din seba' minn nies fil-kumitat ġifieri B'dawk in-nies nistgħu nimxu 'l quddiem, min itina daqqa t'id? Però meta tħares
lura, ejja ngħidu matul is-sena, Elton, kemm int kuntent bil-konkorrenza u bl-għajnuna li ssibu mhux minn dawn is-seba' membri jew minn dawn il-ftit nies li semmejt li huma minn barra, Issibu għajnuna oħra minn nies fil-parroċċa kuntent jew inkella tixtieq aktar nies illi jersqu lejn il-każin u meta ngħidu jersqu lejn il-każin mhux sempliċement marru sal-każin jieħdu birra però li jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-każin.
Aħna bħala kumitat insibu insibu għajnuna mhux ma nsibu mhux daqstant għax il-parroċċa hija restritta ħafna kif taf inti Manwel ħafna ngħidu ta' żmienna ħarġu mill-parroċċa. L-imħabba tagħhom baqgħet hemmhekk imma iebsa għax kulħadd bil-familja u affarijiet minn dawn. Imma aħna anke nsibu anke għajnuna mill-kumitat tal-festa, il-kumitat tal-pageant, tal-kor. Kulħadd jipprova jagħmel milli jista', fhimt? Imma xorta, ġifieri, xorta hemm minn fejn ikollna dik dik in-naqra iktar kuraġġ biex nistgħu nimxu 'l quddiem. Imma jien ma naqtax qalbi, tajjeb, la jiena laqas sħabi tal-kumitat, b'li jkun hemm trid taħdem, inkella ma tasalx. Ekku, ekku.
U kif taħdmu flimkien bejnietkom biex tiġi koordinata l-attività mużikali fil-programm tal-festa?
Aħna nagħmlu laqgħat mal-Kumitat tal-Festa, ġifieri mhux laqgħa u tnejn ġifieri u nitkellmu, imma dejjem wasalna mal-ewwel ta' ġifieri, eżempju, nitkellmu kif ħa tgħaddi fit-toroq, nitkellmu fuq il-ġranet, eżempju, dis-sena bdilna l-ġranet. Soltu konna ndoqqu l-Erbgħa, Il-Ġimgħa u l-Ħadd aħna. Sa dis-sena ħa ndoqqu l-Ħamis, il-Ġimgħa u l-Ħadd. Il-lejla ġifieri għada u nhar il-Ħadd. Eżatt. U nhar il-Ħadd filgħodu. Eżatt, ħa ndoqqu, ndoqqu hekk bi ftehim magħhom, tajjeb għalina, tajjeb għalihom. Anke inti iktar ma tersaq 'il ġewwa lejn il-festa, iktar ikun hemm nies jikkonkorru. Allura tilqa' d-domanda tan-nies.
X'inizjattivi jew proġetti ġodda qed taħsbu għalihom jew inkella li diġà qegħdin isir xi xogħol fuqhom? Bħalissa għaddejjin bi proġetti bil-fondi tal-Art Council. Qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet, eżempju nixtru strumenti, nirranġaw affarijiet li nistajna nidħlu fihom bħala fondi tajjeb, nixtru affarijiet tal-mużika, nixtru libretti, nixtru anke armar Armar fis-sens tal-kelma bħal tip ta' bnadar, bandalori. L-issebbaħ, l-issebbaħ fi żmien il-festa speċjalment, tista' tuża s-sena kollha li qed nagħmlu, imma fi żmien il-festa fis-sajf għax huma daw affarijiet tax-xitwa u huma ħasra toħroġhom fix-xitwa b'dak il-maltemp għax jitqattgħulek. Tajjeb? U qed naħsbu wkoll għandna inizjattiva oħra għaddejja mill-Aġenzija Żgħażagħ, qed nistennew l-approval tagħha, U ħa jkollna biex nagħmlu renovation fil-każin. Nagħmlu renovation fil-każin. Għamilna ħafna renovations għax dawn l-aħħar tnax-il sena li ili fil-kumitat jien ġifieri, biss biss il-faċċata dorni erba' darbiet. Ġifieri u taf inti meta ddur faċċata kbira, mhux għax għandna każin kbir, dal faċċata kbira. Faċċata kbira. Faċċata kbira allura tirrikjedi ħafna spejjeż, tirrikjedi ħafna flus U bl-għajnuna ta' dawn l-affarijiet inħarsu 'l quddiem biex nagħmluhom. Aħna rridu lil dak li jkun nattrajawh, nattranuh lejna iktar ġifieri, u anke liż-żgħażagħ. Liż-żgħażagħ jekk ma tihomx xi ħaġa biex jieħdu pjaċir, biex jaraw ara ħaġa sabiħa, għax inti ma tistax teqpa' l-antik, għad dejjem trid tmur għall-modern, għax inti l-hemm sejjer.
Biex tiġbed aktar ukoll il-ġenerazzjoni żagħżugħa Wara hekk semmejt l-ispejjeż, bla dubju naħseb illi l-akbar biċċa wġigħ ta' ras hija l-ispejjeż. L-ispejjeż, speċjalment l-ispejjeż biex taqla' l-bandisti għall-festa. Il-bandisti m'għadhomx il-kwantitajiet li konna nsibu qabel, jiġifieri biex taqla' l-bandisti trid tirsisti, għandna l-min jaqla' l-bandisti jiġifieri wkoll. Bħalissa għadni qabel ma ġejt hawn, Fil-fatt konna għadna qed nirtokjaw għax dejjem jgħanqsulek xi wieħed l-hemm u biex issib naqra diffiċli, fimt? Jiena xi ġranet ilu propju fil-festa ta' San Gejtanu tal-Ħamrun kelli programm ieħor simili bħal dawn u bdew diskussjoni kienet L-istess ħaġa wara l-Covid il-bandisti naqsu u kemm qed tkun problema wkoll anki biex isibu l-bandisti mod partikolari meta l-festa tinsert għalhekk ukoll ma' diversi festi oħra fi bliet u rħula oħra. Elton, jiena ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra xi żżid, naf li qiegħed fuq ix-xwiek biex tkompli mal-banda tal-lejla. Li nixtieq ngħidlek jiena li veru kif għedt inti fil-festa tal-Ħamrun kien hemm u ltqajt anke miegħek ġifieri, Veru, hija diffiċli wara l-Covid ħadna spinta differenti. Imma fimni, tipprova tagħmel li tista', tipprova tagħmel li tista' bliem, bliem tittinqeda, bliem tittinqeda u nħarsu l-qoddim. U jiena kuntent ħafna fl-aħħar mill-aħħar li ġejta u ntqajt ma' ħabib tiegħi u għamilna din l-intervista. Din hija waħda mill-isbaħ ħaġa li sajt ikolli jiena. Proset, kien il-pjaċir tiegħi wkoll li rġajt rajtek għalkemm naraw lil xulxin mhux ħanajt sikwit, però mod niltaqgħu b'mod eh, eh, regolari. Elton, żgur niltaqgħu nhar il-ħadd issa, eh, neħdu ta' silma flimkien. Jiena nawguralek ħafna il-festa tajba, grazzi minn qalbi ta' xogħol li tagħmel inti u l-kumitat tiegħek. Jiena il-banet fil-festi Maltin nammirhom ħafna. Jiena persuna tal- tal-banda. Il-banda hija il-qofol ta' kollox issa ngħidu hekk fil-ċelebrazzjonijiet esterni tal-festa. Inħallik billi twassal l-awguri tiegħek. Mela, minn hawnhekk nixtieq nawgura lil Marsin, il-Marsin ovvjament għax hi l-festa ta' Marsa tal-Marija Reġina, tal-ġiex naħat għax jitilgħu wkoll ħdejna. Tal-madwar ukoll. Tal-madwar ħafna. Il-Maltin kollha, aħna festa imdaqsa nieħdu pjaċir, nieħdu pjaċir ħafna għax bin-naqra li nagħmlu kuntenti. Dejjem looking forward, imma l-awguri tiegħi jmur il kulħadd bil-kappillan tax-xogħol li għamel, il-kumitat tal-festa li bla età ma jafx jarma u jagħmel li għandu x-xogħol. Naf x'jiġifieri għax jiena kont fih ukoll, tajjeb? U nawgura lill-kumitat tiegħi nħarsu 'l quddiem u nibqgħu dejjem magħqudin flimkien u naħdmu għall-ġid ta' Marija Reġina. Grazzi ħafna, mela save the best for last jgħidu hux vera u spiċċajna hawnhekk bis-Sur Tewma il-programmi tagħna. Sinjuri, b'dan il-programm wasalna biex ħankunu temmejna żewġ programmi speċjali relatati mal-festa ta' Marija Reġina u anki wkoll Tul il-jiem li għaddew, kemm nhar il-Ġimgħa anki wkoll nhar is-Sibt, aħna bħala media ta' Radio 105 xandarna b'mod dirett il-ħruġ tal-Madonna wkoll u anki l-inawgurazzjoni tal-pittura li kien hemm fil-Knisja ta' Marija Reġina nhar il-Ġimgħa li għaddiet. Kien ta' pjaċir għalina li naħdmu wkoll ma' dawn in-nies b'qalb kbira u tajna wkoll anki L-input tagħna bil-media tagħna fejn stajna, nawguraw il kulħadd il-festa t-tajba u nħeġġukom tgħinu kemm jista' jkun ukoll anke lil dawn in-nies. Kull għajnuna b'mod jew ieħor dejjem tgħodd. Grazzi u l-festa t-tajba lil kulħadd. Grazzi.